L-ikbar biċċa informazzjoni li jkollkom intom bħala psikjatri hija l-esperjenza suġġettiva tal-bniedem. Li jiġi jgħidlek qed inħossni mdejja, isma' imma suġġettiva se tħoss niftit aħjar. Bla suġġettiva wkoll għax tittuħu informazzjoni minn għand nista' madwar. Għax ħafna drabi nista' madwar jibdew jarfu affarijiet qabel persuna tibda tarafhom. Mm. Għax jiena moħħi dejjem preparat biex joħloq sens mill-esperjenza tiegħi. Jekk jiena qed inħossni dejjem Għaddej minn fażi, dejjem stressjat, dejjem inkwetat. Moħħi tiħloq jifhem, jagħmel narrattiva għalfejn qed iħossni hekk u kultant jista' jmur f'punti li għal ħaddieħor jibdew ma jagħmlux sens ta' fejn persuna tibda ssir taħseb ħażin u tewden u tissuspetta u tħossha ħin kollu uneasy u ta' madwar jindunaw tipo Da mhux inti, imma dak jgħid jiena ngħid, imma mhux vera, tipo vera qed jiffollowjawni jew vera qed tiġġib ruħha b'mod suspettuż. Allura inti tibda toħloq dik in-narrattiva biex tagħmel sens mill-esperjenza. Għalhekk trid imbagħad il-collateral history biex tifhem iktar x'inhu jiġri. Apparti l-esperjenza suġġettiva trid l-esperjenza oġġettiva. L-esperjenza suġġettiva tal-pazjent. L-esperjenza fenomenoloġika. Sewa. Li inti tifhem mill-fenomenoloġija ta' x'inhu jiġri, li hija xjenza fiha nnifisha. Sewa, sewa. Mbagħad għandek l-oġġettiv madwar, mbagħad għandek il-mediku, l-imaging tal-moħħ, pereżempju, għax skont tara patterns u tara jekk hemm xi tip ta' cognitive disorders jew xi tip ta' encephalitis. Dak it-tip ta' imaging li qed tgħid, pereżempju, dak it-tip ta' testijiet f'Malta jsiru? Iva. Għanna, lucky aħna, għanna tipo facilities ta' maraj tajbin. Għanna pet scanning li jati level liħor ta' dettal. Għalli ma raġuni tibatu n-nis biex jamlu da' tip ta' testijiet? Xi dependi, per esempio, f'cognitive disorders, jinnaf xaħat għandi 58, b'din id-depression l-ewwel darba f'ħajti. Qatt ma mhumiex spjegabbli f'ċirkustanzi. Tajjeb li tiskrinja għal xi problemi ta' cognition, ma mhux qed taqbad xi ħaġa fil-bidu net. Ġifieri dejjem trid tifhem minn fejn ġejja xi ħadd early 60s preżentat hallucinations l-ewwel darba f'pipom. Mhux tipika dil ħaġa, allura trid tifhem il-bioloġija ta' xi jkun qed jiġri hemmhekk. Alright, ġiri, mela, l-assessment isir billi naraw eh, l-espens tal-bniedem, eh, titkellem ma' nis ribtijaw jew taħħa u tajdlek eh, jajdulek isma l-imġiba tijaw għanda din il-xejra u jiġu daw daw l-affarijiet, un batem the medical component. Medical component. Sawa. Un bat minn emmek tażlu l-imxorta ta' terapija jeħtieġ il-pazjent. Tamel treatment plan, pjan li mhuwiex medicina biss. Sewa. Anzi, importanti. Huwa taħlita. Taħlita tara li kull ma tagħmel hemm evidenza għal fejn tagħmlu għandek tista' tissapporti għal għażla tiegħek jekk inqala xi ħaġa tista' tispjega għal fejn għamil dak li rakkomandaj dak li rakkomandajt mhux eh, random l-affari, tituża xjenza, tituża Kollox biex tagħmel xogħlok sew. Mela, tlaqna?